Maitei oryve opavaépe g̃uarã. Che ha'e mbo'ekuaahararã Adrián Fernández, añemoarandu Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional San Pedro de Guamandilla. Che sãmbyhyhára ha'e tembikuaajára Carmen Denny ha che mbo'ehára ha'e tembikuaajára Sunilda Ocampo. Ha ko árape, ñande mbovypyrã ha'e achairete guarani, manduhe, ojehaíva ha ojehai'ỹva. Ñande techaukarãkuéra ha'e ohechakuaa manduhe ojehaíva ha ojehai'ỹva, ombojoavy mba'éicha Javérõpa ojeipurumyanduhe ojehaíva ha ojehai'ỹva, ha avei omomba'e taikuéra asyeguetypegua jaipuru porã. Ñañepyrũ hag̃ua, Peẽ peikuaa mba'épa he'ise myanduhe? Hatãve peñe'ẽ. Acento. Oĩpa. Acento karai ñe'ẽve acento. Pe'aína manduhe. Ha ñande pe jaguereko manduhe acento oĩ jahaiva'erã ha oĩ avei ndaikotevẽi añemoĩ. Ajépa. Ha ko'ág̃a jahecháta.

Pe, pu, mu, ve, y, y, puso. Pende katu py'aite. Ko'ã ñande pa'i kuéra oguerekóra iñemohenda jepe. Ko'ã pe seguro peẽme. Oĩ pu'ae jurugua, pu'ae tĩgua, jaguereko avei pundie kuéra. Pundie avei oĩ jurugua ha pundie tĩgua.

Oĩ a, a, e oĩpaite kuave. Ha oĩ avei ko a tai, ha umi a hína hundiekue. Ha jaguereko avei jurugua ha tĩgua. Peẽ peikuaa mba'éichapa ñembojoavýta pe jurugua ha tĩgua? Ipu rupive. Hm? Ipu rupive.

Ko'ág̃a hikuéra ndoguerekoi'ã ma ndohẽtĩgua ha ndoguerekoi'ã me ha ne ha'epaite pundie pundieguagua. Ha umi hembýa katu pundietigua. Umíva upéichama ko'ã ge ha'e peteĩ. Ha'e ndaha'éi pu'ae térã oguereko ko manduhe hi'ári. Péicha ha'e matigua.

Ko'ág̃a ondivekoĩmba'e oĩ oñondive ipu mokõi. Ko'ã oĩ peteĩteĩnte ha upéi oiko'esagua guarekuma mokõi. Omína ku ondivekoĩ oĩ che, oĩ avei nde, nde, mokõi oĩ hikuái.

Jaikuaáma mba'éichapa ñamomoanduhẽta. Aipota amoĩ pende umi pende kuatiahai, pe haiha mboy. Pemoĩta. Moanduhe rechaukaha rehegua. Ko'ápe he'íta ñandéve mba'eichaitépa oñemoĩta pe moanduhe jahai va'erã. Moanduhe rechaukaha rehegua. Mba'épe he'íta? Reikuaa hag̃ua. Bueno. Iguýpe, ojehai hag̃ua moanduhe rechaukaha, ojehai hag̃ua moanduhe rechaukaha. Oñemaña va'erã pya'e ipu. Hatãvéva. Nde jeikóma mba'épa pu'ae. Vokál. Jahecháva pe hatãvéva rehe. Hatãvéva rehe. Iguýpe. Pu'ae ipu hatãvéva. Pu'ae ipu hatãvéva. Oĩramo ñe'ẽ paha mboyve. Oĩramo ñe'ẽ paha mboyve. Ojehaiva'erã katuete moanduhe. Mba'éicha upéva? Pe ñande pu'ãe hatã oĩ upe oñepyrũhaitépe ñande ñamoĩ va'erã pe guanduha ojehai ojegua va'erã, pe peipohyivéta ñande ñe'ẽ. Ha.

Ára. Moõpa ha'e también. Ára. Pe oñepyrũ haita pe. Upéicharõ ñamoĩva hesakãporãmby pene. Hesakãporãmby. Pe ñande pu'ae ipohatã va'erã pe oñepyrũha pe téra umi mbyte rupi. Ha upéi jaguereko ivúpema jahaita kuae ipohatãva oĩramo mokõi, kuae ipohatãva oĩramo mokõi térã hetave, oĩramo mokõi térã hetave peteĩ ñe'ẽ. Térã hetave peteĩ ñe'ẽme ojehai va'erã pe tenondevevogua ári, ndopytáima guive ipahápe. Umi pu'ae oĩva ipahaitépe, ha upépe ñe'ẽhatãve umíva ñamomoanduhe mokõi. Ao. Ao je'ẽhatãve pe O opaha vaje, ao. Ha opa oĩ ñande ndañamoĩmo'ãicha pe moanduhe jehai. Ñambohyapúnte. Ko'ã rehe ñande oĩva peteĩ téra hetave katu avei ñamorenduha. Pepe jaguereko mbo'ehára

Mba'e hikuápe ñambojoaju hu'ỹpe iñe'ẽpa oguereko moanduhejehai térã moanduhe jehaíva. Ende ñamoĩta ko'ã ndikuápe jaguereko moanduhe jehai ha ñambojoaju tapéicha. Ha oĩ avei moanduhe jehai'ỹ. Umi jehai'ỹva ñambojoajúta ko'ándi. Mápa ohasa ojapo?

Ha upéi ñamoĩmba tembiapo. Ñamoñe'ẽmby mindépa? Ára roguekúi. Okúi. Ára mbyve, ára hovasy, ára iñañe'õ, péicha ike okoho, ára roguekui. Opaitei pehẽnguénte ipuku'e. Mba'épe pejapóta? Penoheta mokõi ñe'ẽ imoanduje ojehaíva, mokõi ñe'ẽ imoanduje jehai'ỹva, ha upéi mokõi ñe'ẽ oguerekóva.